aw hei zaintlai chu ehh ngal ngalpui kan la leh dawn a hei imm buatsaihna pawh a bun khawp mai hei eehh a pui dawn khawp mai imm mau pawn pawh lian khawp mai aw. ah in atanga hei mau in ken hi a ngai a tunlai chu ur ruah tui tam lai a ni a in atangin mau rosa tih ang hianin an inken thlak a ni ihh chhim lamah hi chuan ngalpui kan ti mai thin a he lam hmar lam ah te chuanin ngal ngalpui khan ti deuh kher thin a ni ngalpui.

he thei a nal bawk a ni ka hmunah hi hei ka berh phung tawh mai kei pawh hi umm kal that hleh theih loh a ni camera man pawh ka nawl thei tawh loh a ni diesel bur ka khai a kal pawh har khawp mai umm thlang lawk khu a ni tawh a khu thianna chu hmun an thleng tawh a aw thleng tha tep a ni.

ngalpui nge ngalpuia kha min lo sawi dawn a ni a hria chuan khawih takin min lo hrilh dawn a ni tunah hian min buatsaih mek a ni eh hei ah a bu lakna vawikhat ka kalna a nia ka vawikhat kalna a nia a phur awm khawp mai amaherawhchu kawngaih erawh chu berh khawp mai a nal bawk a. hah thla khawp mai umm kan thleng tha thei hram a ni tih hian in aw a tawp thleng in milu en sak leh turin kan ngen cheu a tichuan khawngaih tak in like leh comment share subscribe a kha min lo tih sak dawn nia aw hei in thuam na pawh nei tha tawh khawp mai a ni chu ngalpui ngalpui ngalpui nge ngalpui aw. bei turin tunah hian a en buatsaih nasa khawp mai a hei a suh thar lo thleng a a hmang nghal a ni a bawn dawn khawp mai umm hal tan leh ta hmak hmak mai.

heti ang khuai la tur hi chuan in in buatsaih na pawh neih that a ngai ve dawn khawp mai hei a kaw bulah ti hian in meipuiin an chep huah huah mai a ni. Atia tok ding e. Tok ding e. An lun khop mai a hei. A vung pawh tam tawh khop a ni. Thlang lamah pawh khuan a vung pawh awm teuh tawh a. Kum ni vel lek kha ka la thei a awm a. Kejing zat tak awm ang maw. an mahni hi chuanin K G sawmli K G sawmthum hi chu awm turah chuanin an han beisei a pakhatah hianin engzat nge awm thei dawn tak maw.

hei kan kalpui lak hi bir zawng in a kua hi a awm tlat mai a tun ah hian a pui pawh hian la thi tlem khawp mai hun nga then a hmun khat pawh a pui hian la thi lo a ni pum pum kan neih ve si lo emaw mau a han chhem lu kha kan ti bawk si lo a kan tih dan ngai a ni bawk si lo a chuan hei mai pui hi kan hal tawp mai a kan ni chu ti hian. meipui hian in hneh tur ah hian ka rawn ngai khawp mai a aw hei meipui hi ka rawn bur belh zel a chuan meipui bur kar hian keini in helai a hnuai hi kan lo hai anga kan hai pawh vel ah meipui hi-- Kan la thla leh dawn a ni kan high pawh hunah a bu hi a thlar hi ka ka chhem lut ila tha viau lo maw le a ku hi ping ve hmin a. Ahh hei hi nidang in lak dan thin thin thin an lo awm ni? Ni aw nidang an lak dan chu nia mahse hetiang lo hian Zopa hnathawh tih vel te hei youtube lamah in lo en nasa ve thin khawp mai a ahh Zopa hnathawh te an lo subscribe a hei an lo ngai sang khawp a ni. tichuanin heh an ni chuanin hei pum te khan an nei lo a hma erawh chu an lak dan pangai in ti hian zainab in lakpui dawn a umm a lawmawm khawp mai hei.

mau hnuaiah ah robul hnuaiah an awm a ni buaithla khawp mai a zung a tam bawk sia haih fe a ngai dawn a ni an la bei tawh tawh mai hei a bu kha chu tlem azawng chu hmuh theih tawh a ekhei. phawrh chhuah vek chak awm tawh khawp mai. a pui hi an lo la chhuak zeuh zeuh bawk a ni inseh tir pal a hlauhawm khawp mai.

aww rawn la chhuak leh ta hnawk mai. A haw lah khu aw zau tawh ngang mai khu ku a khu an lun tawh hle a ni. torchlight hi hmang mawm mawm a hmang mawm mawm torchlight hi aaa tunah hianin ihh a thlar thlar sarih vel a ni tawh ang kawng a an lak chhuah hi thlar sarih vel chu kan la chhuak tawh a a la awm nual bawk a ni hu la lak lo a hu tichuan hu no hu a tla ve deuh thin a hetia an phawrh chhuah ah khanin. a char leh mek a ni eeee bawn khawp mai a nuam e kan la lak chhuah lo a kula awm teuh bawk a nih hi maw he lamah pawh hian la awm teuh a he lam hi an cover pha lo a aw a la awm teuh bawk a ni. gas thla ral ni zan a ni a hei zan inah hian ngalpui hun lo deuh in ngalpui hi kan la a la zuah theih ila october thil sawmhnih panga vel a lak hi chu kan chak khawp mai a hei a kaw rawng vel hi an en ila october thla phei chu an la ila he khawi chu khawi ropui tak tur anih in kan hria november thla tawp a kan lak thin aite pawn hei zan inah pawhin a kaw rawng lei hi a tha tlat mai a. Amarawng chu kan veng bik ah hi chuan hmar lam ang ah hian a hmuhmuihna per lo tar sa pawh ni ila a hmu in kan per tar kha mi dang in milo hmuh theih chuan tikhan min rawn lak khal thin avang in hei pawh hi khawpui hleih te kai kai ni vang in sawi lei te a awm deuh neuh neuh kan hriat avang in hun lo deuh mai in hei kan run a zan in ah hian hei-- Rinaiin a no hi kan tum angaiin a no hi lo tam hlauh mai a kaw rawng pawh hi lian tha a a pui pawh hi a ni tam a aaa october han nghah theih na october a han lak hi chu chak awm khawp mai amaherawhchu hemi lo hi amaherawh chu hemi aia la lun lo zawk pakhat erawh chu kan la hual ngei mai a eizawk hi chu rampil ril deuh a awm anih vai kan ngaih a tha a parthla lamah kan lo la leng a chu pawh chu-- lo upload leh te kan lo tum anga milo thlir sak leh theuh tur te kan ngen chu a hei zel in bik ang chu kan la hmanah hian apui reuh kap mai ka ngalpui hi lampang kan khua bik kan lak ah hian chuan rin aiin a awmna hi hei a chheng che khawp mai a ngalpui dang kan lakte hi chu thing thar hian bel mai a hei chu hei. mau zum chi hrang hrangin a thar hi a in hian a hual luah mai a a thar pawhin a pum in a lak thei lo a ni kan pawt kha ta kan la zel a ti hian khawi lak chung lalpui in an lak ruau ruau a hau tak --

hei nalpui bula nga ka vawi khat kan la ni bawk a sawichung khan a nuam ngam a ni bawm khawp mai thlir ve ta chuan a lo pawrh chhuak ve dawn a tunah hian hei a no tla thar leh mek a ka tap tap dawn a ni la zuah chiah le chutah pute an siam belring e tah hian a chung lam hi a tlarang mahse zui hi tam maw a lakah a thu dawn a.

a ngalpui chu a full vangin awm thei leh tawp wow hei awm ve tawp zang mai ni he te pawh hi hei gram ni tih ni tha la awm tûr mai hlawm tûr.

umm e ropui khawp mai he chawhtawlh khap sawm a khat nawlh mai ehh ropui ngang mai.

Chutianga zawn loh chu ngaih loh chu riak loh pawn ni tih kan hmu thei a chung patin zar a aaa Apite in hmel kan hmu hi kan hai hi dam asin.